Every day we celebrate the love shit, the smiles shit, the journey endured together, the burdens made lighter. Sawira wemuri, umgani wemuri, sawira mukuru, tofamba newe, nawe uhamba nati.
Nyaradzo, sawira mukuru. Umgane, om

a legend with a different again because we have got a big big fan a very very big caps united fan you know a lot of you call him the super green munomuzana kuti the super green but his name is tatenda clemens mushonga he is right here to tell us about his journey in football taizaziva kuti zvakazofamba sei kuti uzonzi zuva regreen welcome hi lalue andis how are you uribo aiwa ndiribo zviuya zisuva regreen rakabva kupiko zisuva regreen azi super manje parakabva ka mm. eh, munhu akandipaziva kuti super ndigiraboski okay pataitamba like I, i remember patakazindwa kumaclass tiri kudt okay. Eh. akandipa zita iro ndisu but kuti rizonzi zisuper manje yeah. i remember mazuva aedis banda yaari caps edmos banda indaingomti zikipa zikipa zikipa then iye manje ritinanga angoti zisuper

plus chaitika ndichekuti vabereki nebhora wanga asingadi kuriona eh, zvaitonzi eh. ndezvechirombe zvebhora nezvekuimba eh. saka i never got the support from the parents ah, ipapo manje ndonyaya tichazoda kutaura hmm. kumberi koko nyaya yeparental support parental support is very very important mhm. to be honest we're going to touch to touch on it when you when we get to that to that stage iyoyo yaanenge but tinoda kunzwa kuti from the beginning

saka taitamba nema a ah, i remember we were the, like the legs of esau amisi esau amisi he was like a, a, a, a bit older a, a, a, one year older than me kuprimary kuprimary tiri okay. pasecond primary Okay. so ndaitamba mti taitamba tese same team seka one primary ndo inonzani fungisai oh pafungisai pafungisai oh, okay.
ehe yeah.
so i remember like zvimwe zvikoro kwakuna ana, ana, ana, ana prince mbara vaitamba kuseke 5 primary mm. mazuva iwayo mamwe mastars akawanda vamwe vakatozotamba premier exactly mm. saka hazvainakidza zvaiiti kana bhora ritotambwa uchinzi iri friday iyayayo ah, kwaizara nevabereki nevabereki vainge vakazara so i remember those days days kuti ah, bhora rainakidza kusvika takuzova form one was at seke two seke two high school mm. from seke two high school that's when i was introduced naedza blaele ndi matsika bcause aigara muunit but kuprimary waitamana nani vamwe vaisau amisi isau amisi he was in, in your team yeah vaitamba iwo he was eh, older than me by year but ndaitamba okay. muteam yavo imomo oh, okay. when i was grade five iwo anga ari grade six seven ndakutamba first team.
How did you get to, how did you get to start to play Oh, pakungoita kutraining pai pai I remember, I remember this go. teacher Mr. Mawondo mm. there was this teacher Mr. Mawondo aigara muareas mangu so you know kudhara ta used to play tennis ball mutara mm, saka yes, ndopa akandiona yes, yes. ta tennis ball mutara chichi akanzi kutamba bhora mutara uchidaio so kuguya kaground patotamba mm -mm. then he said no make sure kuti musi wenezi ndiri kuda chii kuground ndopa ndikatinoa ground paipe kanzi ah kufana kutotambisa tarini taka uya every chii every day mm. that's how i got into the team yeprimary school oh, okay.
yeah. yes, yes. so kusecondary school at seke two high school waenda seke two mm -hmm. pamusha webhora pamusha webhora haupaziva mm. pakaipa pakabuda mm. vanhu akawanda remember those days paiseke ah, two seke two yaifambwa exactly yaifambwa yeah even seke one yacho futi zvese neseke one yanga ari madhabi yeah, yeah, because i remember seke one ndokwakunana nhamo inesu yeah, yeah. si ndo mazuva acho iyayo saka mm. haa papakaipa but manje prom yataita manje yakaitika kusenge two grim yakaita ndisazonyanya kutamba futi bhori racho ndaku ndakungolenga lenga why because kwakune coach wedu aiti coach yakoko bla louis i still remember him so bla louis vaikocha futi imwe team yepanze vachikocha yepanze ungori form one eh, tusenyera pa h form one Okay. Sati mwe yatenda pa ground pa ichi pachi buku pa. Ichi ichi ichi. Ichi achi. Ah ndakachi trainer antu azvo. Ndakachi ground ichi. Exactly. Kuchitungwiza youth stars. Saka vachitambira ipapo. Ari mbanga iri yainzi yanchi kuchibata ura here ichi ichi team mm, yacho. Okay. Eh saka iyo vaida kuti kuti utambe ku team yekuchikoro unofanira kutamba ku club kwavo. Oh. Uri kuzviona manje. Saka isu vasingatambe club kwavo mati atine disadvantage. Waingoendawo kuunorewa nebonde. Wasingaritari. okay anotona saka you find out kuti vamwe vanhu vakatanga kungoramwa bharo racho kuti asi ah, atambisi chii apfana ke kuacademy mm. si atambisi apfana ke kuacademy that, that's when i was introduced nabla edza vanzi ah, uyotambe chii uyotambe kuditi uku ndobva ndatoenda no papo ndanda form three Okay. Eh, form 1 form 2 anga ndakabva tatosiyana ruburas tata kutamba kukuni green club i remember this club yainzani ko iyi i'm forgetting the name but yaitrenyera ku bonface ndakanaenda kuboni ndakatoyainzi bonface yaitrenda kueni kueni uku
ndaigara kuefu panonzi pachirasa vana apa eh, eh, ndopataitigara takutamba kuboni kuya kuya tamba kubhoni kuya kuya ndofuta form three inobuda kueni uku inobuda kueni eh, hata inobuda even kumayambara uku mm. zeta raipi kuya kuya kembi kuya kuya bcoz panenge team kaiva ikoko futi saka ndokwata inotamba saka titamba kudaro ndo pandikazosangana naedza vachinotambawo vachienda kunonzi kuchiuku even isawamis ueliot eliot matsika ehe oh, okay. mm. Ah, kumana bva ndatongoendawo navo chi Vaitamba kupi? tinotamba kunonzani paunit empire paye Iwo- kosa imi by paunit empire tichinyana maclub akasiyana siyana but vanga vari varidzi diti ndo yanyanya kuti zi Yeah. tichinyana Eh, ipapo ndopanga panga pari very Eh. isusu tichiri majuniors ehe ndo payaitinira Mm. Ah, saka I mean machotamba pai because rairowa bhora bana 6 am ka eh mamba kai baka bebe ndo pa da to pakati kwa udzinye bebe pakuisa dzimba pai ah, anoziva vaka vaka uraya legacy yaka even ibe krime ground rai vapa seri pefungisa ira ira takakura chitamba kwese kwangu ne dzimba imagine saka manje kuti unonanza kushaya kuti vafana vadiki vanotambira pai vari kuitei ndo panozozi ngozi vangari pa emurere ka panga ah. handu vamene yese ungori musha webhora ka Boss kwaingomukira chete kana ukaenda kuseyi unoona vamwe vachitamba ka small side tikavapa vamwe apo mm. vamwe apo vamwe apo maita kuti mukanonoka munosvika ground razara eh. eh. saka anofanira kunzi amira utrine nevanhu vanaini tamira pai pai kusvika kumanaini kuya apa ah, ndatotangwa chibhora chichi aha makochi bva atoita sei bva atonakirwa neni chichi ati pamwe mudhara ainzi spora ana spora diki chichi ah, ndvatonakirwa nechi neplay ndobva ndatanga kutamba pai pai that was form three form four everything was look, looking promising zvokutoti ah, ndandatopanapa ka bcause ndo paitaura zvokunzi vanhu anozoendeswa kwakati anozoendeswa sei vamwe anozoendeswa kupremier chicha ndikuona mm. ah, zvakunakidza but manje mudhara wangu manje was against all that saka kutoenda kubhora kwacho ndaitoita zvokutobirira mm. saa pakazoziva mai kuti pano makuseni pese apa ari kubuda achienda kubhora saturday yeah. yeah. akanga akuta make sure yekuti makuseni aya because remember tatine shop pachirasa vana paya paya mm. sandina kuta make sure kuti makuseni pandingomuka ndomuka ndakaisa pafaisi ndakaenda kushopu ndakurwa mawekise kushopu chichi ndakunohudha mm. kwamakoni chichi andikona handina kuzombowana especially pandaa ndazokuvara nii manje ndakakuvara nii kuinti emu ikokuya kuya po paemu paipe ndatonzi handiri kuona mm. ndokachikutaura zvebhora zvako ene zvakukuvara ndina chakurapisa wadzoka panapa mm. handiga ndabva ndatoona kuti hazvishokwadi zvinhu izvi kaizvi ndakuwarira ndakaona kunge ndakuwarira mahara mm. bhozi ndara ndiyanga akundibatsira ndakuenda kuchipatara chichi saka grabos kanga atokuona kuti anopoagrabos ndo paakandipa zita rekuti super eh, mazuva ekuti pandaitinamba kusesinaya zvikanzi aiwo mirira kuma 99 uzotamba chii pawanenge wakutrena bhozi mm. vaitanga na 9 o'clock ati patatomira paye paye ndipo ndakatraina about ka two ka three vatonakirwa neni achoti ah, yasupa yasupa andiri kuzviona mm, manje mm, mm. saka pakuti yasupa yasupa ipo aigara tongoti yasupa yasupa svika mafesi angu anguti chi anguti supa supa supa oh, supa andiri kuzviona eh, eh. manje ndo pakabva zita rekuti supa ipapo saka mafesi angu anga anguti supa supa supa supa supa but ndakazongorisiya bhora racho bcause mdhara vaitotaura kuti iwo bhora chakukanganisa chikoro bcause okay. like ipapo ka unoziva kana uri academically ka uchioneka kunzi mfana chikoro handizii anorova mm. zvebhora izvi chatozomukanganisa chii mm. chikoro but ndazongosiyana nazvo but passion yacho bhoratatangorova zviya zviya zvongoto paunenge warionera mm, mm. but wangokonza ndichi nezvemabhuku ndazviona but unfortunately ametikati apa ndida form four oh, okay. saka but, I mean, but kanopedza chikoro chacho eleva ichaenda kuzoendeka mm. ndozvona eleva haina kuendeka i remember taifanira tavanhu kutanga tanga because sike one ndo chikoro chekutanga masike vakuda kuita form one azengeza one yakanga isina because elevo mamusina masike mamuya zengeza one ndo yakatanga saka nzvimbo yakanonetsa netsa zvikanetsa netsa kusvika chii tangosiyana nazvo Yeah, because it was very difficult kuchitungwiza because it was only zengezayo exactly saka haa nzvimbo yakanetsa haabva zvangosiyana nazvo saka unoziva a level mazuva acho ndiwo yaita sei ndoraari degree remazuva ano yes eh, saka hatina yeah. kuzoenda kue level kwacho bva tangogumirawo chi paform four ipapo so from there eh, my sister ndiye anga ari second born second born in our family eh, aida caps zisingaite munhu iyeye aida caps big time mm. so aigara atori chi before before ndisati atomboenda kunotamba kuti iti akandiendisa kucaps i remember takauya pareoton apa mm, mm. tikatotamba i remember mazuva acho makocha anga ariko should be ana gishoni tini here majuniors so

chodzoka pareuton awanda kuti chakaenda kupi chibhazi chechi because chingori chibhegi kacheche eh. chinongodiwa yongohakira muchimusoro kachotongofamba chaipinda vanhu vakawandisatakasingazari takasingazari hazvii maipinda mese kubva maanda 11 kusvika kumaanda 17 mesechoda kutsvagwa cheche eh. choda kutsvagwa choda kungotsvagirwa musoro kacheocho tikakura chitoita chemajunior exactly ichochiya chiya saka ipapo ndoba ndakaita bondi necaps united mm. pakuva pandakambouya ndichitamba mm. kureutoni chichi culture yecaps united yakaibva yatongondipinda because would go each and every match tikatamba majuniors ah, ndinoblaliwe kudhara munokuziva imimi kuti bhora retanga kana kuma 9 o'clock makuseni mm. munational sports mune mazara vabereki vava nemalunch box vaitoya kuzoswera mm, mm. bcause vamwe vazona vana vavo ka then mwana apedza voona vevamwe vachingodaro bcause taitamba wabva kumanda 11 yeah. 13 15 17 pozotamba futi like reserve, reserve. yetimu yamuri kutamba nayo musiusually ya reserve yetimu yamuri kutamba nayohandi mazoona manje saka mm. taiswera kubhora especially saturday or sunday sunday ndo rarizuva rebhora chai chairo maitoziva kuti mutonoswera chi kuswera kuground saka my, my mother manje vakanga vakuita zviya zvazvokuti because she was a business man mm. so vainotengesa bhora like mamoms anotengesa mbora eh, eh, eh, saka vaitoziva kuti every weekend even yangu caps isiri kutamba but moms aitoenda chii kuground saka taitongokunana rufaro stadium kunana rufaro kuna chii
kuchitungiza vaienda muchibuku chibuku yaizara ka chibuku stadium ah, taiziva tainotamba mami i remember pane manomeno mapedza trufa aitambwa mami yavo Oh yes, nomena akambosiponza trophy majunior. Ehe, mm. imomo yamina takatamba. Ndifuma yakatoita zinge 2 3 mayezi chitamba. Yes, yakatombeza trophy. Mm, Yakarombokuenda. Eh, takaitomboita but I remember last time pandikatosangana bla nomena so I remember kuti muchikuziya here like our uh, soccer star tournament makandipa pa first first tournament yenyu muchibuku stadium. Wakaita soccer star?
Eh, first yacho. Serious? I know, I know that tournament ya hey, eh, hey, eh, takaita mm.
soccer star of tournament first first yacho so i remember ndaijoka ndaijoka na yainzi chibuku yainzi chibataura i mean oh chibataura eh, oh, okay. Eh, so ndaijoka na ana petros mari ndichimutaura kuti chini ndaichirova kuti ha unonyepa unonyepa eh. nditi pandazonosvika pa level rekuti unobvunza chi iblanomeni ndikanzi aitamba here munhu vandatanga varemeni kanzi aiwa chacho chebhora chimunhu ichi ataipapo ngakangutangira kusapota chete kati no no no totorinzwisisa munhu paanotadza bhora ipapi toziva kuti zvikurevei hazvisi nyore zvinhu izvandimi munobvumirwa kutuka
unotivi masaponya neunza haidyiwe ka but kana eh. ukamboritamba unoziva kuti no its not just easy kuti eh, eh. hazvisi nyore kuita handokona mm. so caps united ndakaida from Eh, madays atai ataitamba ikoko nepandaenda kuzoenda each and every weekend each and every weekend amoms mai ndakunotengesa bcause ipapo sister ino vanga vasati vanga vasaenda vakuita zvechikoro bcause remember vaita zvekusona sona chichima coscos but namoms moms ndokwavanga vakwatoo kuhunting ground kwavo saka each and every weekend even nyange caps isiri kutamba kwatambwa nadynamos neilindes vaingotagita mabig games aya saka taitongoenda each and every game tinoona bhora ita sei ita sei saka bhora rakabva raita sei randipinda zvokuti zvokusapota kfc handina kuita zvokusarudza kuti ndeiyi yandiri kuda kana chipo it was automatic like pandaitamba kumajuniors paya paya mm, mm. culture yacho yakatongondipinda zvokuti i grew up nditori musystem chaya zva zvokuti ah, hapana hapana imwe wangosapota like unoziva zvinoitika kuna england mfana akatomukura ari kubonmouth ka is automatic kuti anotomusapota bonmouth eh, ndozvaiitika mazuva iyayo
pawaenda namoms wako kuenda unotengesa mm. how did you then watch football andii mune muchitotengesa ipapo exactly ipapo eh.
wava nemubvunzo wakanaka taiva mm. nesistrand yangu tiri two so inini vaitoziva kuti indotengesera mukati because iye aitengesera panzi indi aitengesera mukati oh, so apo vanaa kuti unongoone zvinhu chichi uchingonzi agara pasi mhani iwe kana eh, kasi eh, eh, said une nzungu kana kuti nemafruits wadidi bhora runakidza iwo wakamira unoseva kasiyogara pasisaka ndakuda make sure maye kuti bhora risatatanga paipe ndorwa marau ndorwa marau raakutanga ndonogara pachikona kangu ndosaka kuona bhora tangaona bhora after time ichingoti nga Eh. topinda muzviraundi tatanga kutengesa tanga kutengesa tanga kutengesa bo ndakapotsa ndarohwa nenyaya yekumira mira apo timu yemunhu inenge ikadyiwa eh. apo wakumira mira munhu anokuti hasha eh, saka ndana nestrategy yekutengesa yekuziva kuti no unotengesa pahalf time or before game or after game because after game kutengwa kwezvinhu zvinoenderana nekuti yawina ndeipi yeah inenge nechaunga chakawanda iya ikahwina ha vanotenga zvinhu zvese oh, zvoperadoskire bhora ka eh, for example pakatamba caps united neimwe team yekunze isina masupporters akawanda yeah. ecaps varova vane masupporters akawanda ikahwina caps iwe uchitengesa zvinhu zvako vanopedzakutongoenda kucaps ikoko bei anotengerwa nyange anotenga nyangu chaasi kuda kutenga you just gonna go for a break when you come back we want to carry on and we want to know now how did you get deep into the caps united family as a big caps united fine kunzi zisupare green ezvio zvikangonzi zisupare green wakutonzi caps united saka tauda nyatsoziva manje kuti vakanyatsokusvika ipapo how

okay what happened saka unoziva pa kutengesa tengesa kwataiita uku mm. because maenda mabig games kakuya monzi diana mos monzi but wangowane kamwe kafeeling kekeps kubva exactly exactly so ndanda pandakazoti ndakura manje ndapedza chikoro chichi pai pai mm. eh, ndakuunoza ye mugeto ka unombofunga kuti ndoita wei especially pane ndakashaya yekuitwa nzvimbo yea level ah, zvakativhiringidza handakufunga kuti saka whats the way forward handiti so my father aioperator matax akati matax tumaara four tumaara five oh, taioperator pamakoni pachengaose paipai eh, saka ndanangoswerwa nematax driver ndichita sese mm. ndichitonge ndikumaneja like chichiya ndikuona oh, uchitonge uri kumaneja eh, ndichitonge ndikumaneja because mwana murungu ka eh, chikokori eh. padhuze pai pai mm. so mari yekuenda kubhora ndandisaishayi manje because mm. ndandangoti ndakomana ndipo chakati ndipo chakati so ndandida kuenda kumabhora every match ndaita make sure kuti totoona kuti kepsi kutamba kupi wanga kutoitsvaga ndakutoitsvaga
makore apa ndananavainga vakutamba vaitamba kucaps ndo mazuva enyu mazuva ana mupume kayaya eh, eh. ndo mazuva acho iyayotaime eh, yenyu yananashuto iyo iyaiyayo timu yenyu yaipisa iya ndeya 96 anditi iyo iyaiya ipo paipai ndogora ndatanga kuda kuchitera bora
ndomakore acho ndatanga kutera bhora because aiya yaifamba ka yaya mm, mm. i think pamba macaps united chaiya chaya yaifamba iyoya 96 iya iya Ah, inini hangu ndo the best because ndo yandakaona ndakura dzimwe dzinotaurwa dzana sticks chichi handinganyepa mm, mm. ndaita dzekuverenga bcause ndandisipo mm. saka ipapo pane ndo pandakatanga kuita sei kunasa kuona bhora ndichiriteera ndichiita sei kasonga inatsa kuimbwa kanonatsa kuziva kandorangarira kandakatanga kudaira makari mm. eh, rimi baitamba cape visas dynamos so it was one one bhora ranga rakunopera mm. so yanga iri free kick yeah, yeah, yeah. remember kuti faro kuya kuya takatarisa kugeji rekumusika kuya kuya yeah patambuka imbwa mpume mpume mpume leledzowa aye mpume aye mpume ah baba pakarowa shinda iri ground so chinogohwa 2 1 so ipapo masupporters ebhora mazhinji vakanga vasati vanatsa kupinda mubhora zviya zvekuziva kuti bhora iri kairi ushamwari mm, mm. i remember violence yake ichiri kuitika mm. whereby caps ikawina une dynamos be violent eh, because i remember zuva iroro takapondera makuwa tichitiza matidyirei saka mufana kutorohwa e bhora matidya but mamutirove hatikuona saka ha pakamhanywa blalue mm. pakamhanywa ipapo nemakuwa rimba zvinobudirwa zvo ndakamboti ah ndine mm. bhora handichaendi inini but rangu nzi ririko chii ndaifunga kuti ha maya mani totoenda chete mm. saka ha ndaitota make sure kuti ndiendi so even kumaaway games takazotanga manje kuti tamaaway games like ipapa nehare chapter takasanga kuenda kumameetings i remember meeting yaitirwa palive wire apa e, taenda kumeeting like anga ari chairman mazuva yayo ndimr kawadza Okay, emafans eh, mr kawadza mm. ndowanga ari chairman mazuva ayo emasupporters taienda palive wire tinoita mameetings chichi pachitaura nzi bhora riri kuokwakati tipana julius nyerere paipai pana julius nyerere tikangoti panokwirwa mushika pane safe station paipa handiti Yeah, yeah. mukati macho mane munotengeswa ma- zvema- zvemachips Oh, zvemachips mukati umu, ngoya nzi kwangu ine jobs, what, what, what. ehe imomo yamiya Okay, yeah, ndo macho maitaitira meeting kuseri kwacho imomo. Okay, all right. saka pameeting i remember vanhu vaitodiscussa pakatotanga panzi vasina mari dzekuenda chichipo panzi ayo panoita tingavasiya pano bozi papo tada kuti pakuimba paipai taoneka tichishaura zvisingaiti saka vanhu vaita iyo mfana tingati sei hatingamusiyo saka nyange usina mari vatonzi aiwa atoenda naye chete maenda nei taienda nemakombi specially oh, okay. mm. kazhinji kacho makombi ndo ataishandisa paingo hayo makombi two three four mm. kana vanhu vakuda vakawanda tainda nebhazi okay. yeah. like zvora mazuva paingo nongotsvagwa chibhazi toinda nechibhazi paye paye tonoimba toita sei todzoka ndaro mwangari wedynamos saka eh, saka akamboda kundivhika vhika eh, eh, ndabva kubhora like mabhora emaaway aya mm. remember pari patikaenda kulangsha towas kwekwe here taenda kulangsha still mm. tadzoka ari manheru bhazi akatomboita breakdown takadzoka midnight mm. Ah, ndakasvika ndakamirirwa namudhara kanzi kubva kupi mabhura uza zvekubhobhura unokuka zara zara tsvina wakaita zvikanzi saka iwo panapa kuti takuta zvebhora here panapa iwewe mm. eh, takuta zvebhora here iwo totoziva unhu wababa panapa wakusvika ma 12 saka ndakati ah, mdharaapa zvekutamba zvanga zvatokuree ah, zvekutamba zva zvandibuda because injari yandakaita yakandirwadza unoziva ni injari ukanatsa kupindwa ka ndakati mm. about nearly three years ndakati about nanhasi iri munhu akangonipinda zviya zviya zvekuti unenge wachengeta bhora stereki mm. unobva angonokuvhurira saka even nhasi tange ichitamba kusocialka utorinzwa kuti rinotombowe ndototamba ndakarisungabecoz eh, ni haripori zvekutanga especially ukawo wasapuwa attention chaiyo chaiyo mm. saka unoziva zvedu zvaya zvegeto chichi haupana surgery yaunonoitwa kana chichi inongohila rega with time saka hazvekutamba takabva tatongosiyana zvachose ipapo plus unonyabhora ukaita nguva refu usina kuritamba ka mm. unenge watosara eh, saka pandakaregera kutamba paserious serious ndinatsa kutamba ndiri kuma 13 14 years 15 pandikakuwara ipo mm. saka pandikazoda kuzvitanga ndakuma 20 something ndakatoona kuti panapa haa zvichabudi anoti hazvichabudi saka tatangotamba zvedu social but musocial imamuona zoona kuti vanhu vanoti ah, munhu ndiyo bhora mm, eh, bozi munhu akatamba bhora anooneka ka ngorimisa nepaanorisa chaipo chaipo you can tell kuti munhu ndechi mm. saka vavo vaitwa sei namudhara wavo kulanga haa ah, ipapo ndakarohwa zvemhando yepadenga musuyo ungo mudhara ungotokura haa ah, mudhara wangu angasina izvozvo manje i remember sister yangu yakatomborwa iri kumurume yadzoka unonyepa haa eh, ah, mudhara wangu angasina izvo kuti anzwa kura eh. mune 23 years mm. ayo haa wairuwa unozoziva madhara ekudhara kuti kana vakuruwo vainozobvunza baba ndevangu chaivo chaivo baba mari unotoongoita unotoona kuti panapa bcause vaitipa inonzi tough love yeah saka ainatsa kuti kana akudisplina anokudisplina zvemhandi pamusoro soro yeah. eh, saka ipapa nda kuta make sure inonzi abuse exactly otoendiswa kuchiri eh. ndikuzviona manje but ndorudo taipiwa kudhara isu saka kubva ipapo mani andakuti ah, magame ekure andakuda kumamira toina magames epadhuze ayaya bona ndakutya kuti ah, ndikadzokororo namudhara manje zvonetsa mm. but azvambotora makore akawanda from there ndakabva ndatanga kutsvagawo tumari twangu andokuzviona mm. andambokugara nguva yakareba ndisingatambe bhora kana ndisingaende kubhora because wakutsvaga mari yako unenge usina mazvi maboundaries akawanda saka ndakabva ndaita skiri yekuti ndakabva ndati ah, ndambonogara chi nablaz blaz yangu yanga iri prison officer mm. so mazuva yayo vaigara kuchiredzi mm. but anogara nawo kuchiredzi ndofunga zve about mamanzi oh, akatombobuda ndakatombobuda saka zvobhora manje saka wanga utombosiya kakuchiredzi kwanga kusina ya ndakatombosiya ndakatogara mm. zveyo ndofunga zve nearly gore mm. panaenda kuchiredzi aenda kuchiredzi bva vatransfer bva yavo kuchikurubhi kuchiredzi kuchiredzi waite chiredzi prison okay. hablazi yangu manje ndo payanga yakuti inditsvagire zvekuita Oh, okay, saka yeah. ndo mazuva ndakatora license mm. chichini chimwe ndida kuti ndiwane something chekuita mm, mm. andimazviona manje saka vana mutora nguva akabva vaya kuchiriko nguva akabva vaya kuchikurubi oh, akabva transfer vanhu vaya kupa chikurubi apa mm. so pa chikurubi manje ndandamarari yeah. andimazviona manje vadati mm. ah, paipai andifika zvinombotora kana gore ndakabva ndaenda kubotswana e, eh, mdhara wangu namomusa wangu akugara kubotswana oh, okay. e, saka ndibva vati auya kubotswana chichi ndinoenda kubotswana paipe avatanga kutogara kubotswana chichi ndakutoriwa zvimatipa zvemajecha zviya zviya mm. chichi chandiri kuona but pfungwa dzangu dzainguva dziri chii dziri kuzimbabwe plus bhora ndaitongoritedzera mm, mm. chingoritsvaga bhora ratamba sei raita sei raita sei raita sei rimwe i stayed there for nearly two years botswana botswana tati kugaborone oh, eh, rinonzi mokotisani ndobva ndadzoka tata kutafamba ninonzi mokotisani nerovers toita takuona bhora tichita sei tichita sei yanga iri mupremier yanga iri mupremier oh, okay. toita takufamba nayo tichita sei tichita sei tichita sei wanga kutoisapota handa kutoisapota ndandisina kazvoku saka eh. kutsvaga kuti ndisapote bhora eh. racho ati saka ndoya ndanda kufamba nayo mukutisane iyoyo then i came back hazvina kumbotora hazvo more than two years hmm. ndobva ndakadzoka kuzimbabwe kuno kuna ndabatoka mari kangu nemapereni mapereni dzakakadzoka mapereni dzakasara oh, okay. eh, ndibva ndatodzoka kuno kuti kamari kangu kakanaka ndobva ndatoti ah, paya panapa gete sei nditsvage chimota changu mm. ndobva ndatsvaga chimota changu i remember it was in 2008 in 2008 mm. tsvaga chimota changu vatangoopareta eh, as a tax mm, mm. nechimota chiya chiya vatatounganidza unganidza mari ndo mazuva andaona vanhu vaita mani changing chichii pabubaringi paipai vandatombosiya vnati akanboriwa mani changing ikurohwa kumana tanga kurohwa mani changing haa mari mbaibatika vandati amaya zvanoda kuita panapa ka ndakudzokera kubotswana ndotora property bwana ndasiya property yangu okay, ndosiya yeah. property yangu ndori ndodzoka saka ikatibatadze mari yekarori mandana mari nokwana yotenga chi karori then on the 20th of december 2008 that day i won't forget it because it was uh, it was horrific that day mm. taenda kwamutare Tainotamba nechiko. Papo mazuva eCaps yaitambudzika zvokuti yakapotsa yabuda muligi 2008 okay. December. Ndiyo yayamba na Elvis Meleka ndizvo anzani? Taitamba ne Eastern Eastern Eastern, mm. Eastern mm. Alliance iri yekwamutare game iroro. Mm. Akara ndofunga second game, game from last. Team ida ida kutoenda down. Mm. so tapfuura paheadlands ya kombi ikuruwa ikuruwa tabva nekombi palife waya paya paitambira kupi kueastern munhingirini musakubva stadiumneeastern eh, saka kombi yarohwa tabva naye palife waya paya pane andichataura paya yarohwa kombi yarohwa kombi yarohwa kombi chamari inonzi rakanoputika vhiri it was kuma 12 so vhiri chinoputika Ah, ndakanatsa ku ndakanakomba ichitamba tamba kudai ndikaziva kuti panapa mahwani i remember kahwani kandakanzwa kuti pwa zvimwe zvese ka handina kuchandakanzwa ndinganyepa mm. chandakazongoita kupepuka ndichimuka zvaa zvekutanga kusvinyura kuona kuti ah, chii chikuitika pana kanga rika saturday afternoon so mm. ndakaona vamwe vangu vese vanga vakaita kahipi vari nechikure uku inda ndiri kure navo mm. ndofunga maybe nenyaya yekuti ndandiri kubackseat saka paikatanga overtena pai pai ndakakandwa chi far, eh, far from others munhu wese akakandwa panzi oh. munhu wese anga akakandwa panzi and imagine tatine zvigubhu 3 zvema 30 liters edizil bcause mazuva ya dizil ainetsataitofamba naro kuenda nekudzoka but to my surprise hazvina kurasika zvigubhu kana kuteuka kana sei zvakanga zviripo zvakamira but vanhu vakabvaruka rime pakafa vanhu vanenge six here masupporters e hauzive 2008 no handamboinzwa kani aiwa kwafa masupporters akawanda musi iyoyo iwe ungati urimo ndobva ndandirimo ndo mune vanga iyi nesimbi iri muruoko kunyeba that day
and no mazuva aifa magweja kwamutare uko saka patikaenda parusape general hospital ka i remember ndichinzwa voice rainguti vanofa papa nemapa paaccident vaisei kunhingirini vaisei kupavement musasanganise nemagweja because magweja ashata like magweja anga afa kava like those gold paners oh, anga vafa kwamudaitonzi magweja oh. saka vaitotoonzi vafa paaccident musavasanganise chi eh. so ini mai ndakavhiringa bene kuti saka inini ndiri kusaidi revanhu vafa here kana kuti vanhu vapenyu hati kuzviona

lusi akafira panzvimbo there was eh, jairos jairos vaita zvinhu zediziri pamasasa apa takatomutaura pamasasa mm. achitoti ndahanda ndakaneta ndarara kwatuku bcause yanga iri saturday anga arara kwatuku friday night mm. takamutora jairos i remember jairos anga akatogara kumberi and anga akarara i remember achitomuwanzira achiti uyo akarara chichi anga aruma gitare zvokuti kana zvakaitika zvese jairos akangofa mukurara imomo ationa then tati nanadhilexofa naflorenzi ana magawa tatatu 18 mm. ende vanhu vese va vazhinji vachiripo totombosangana tiita sei like magawa akakuwara shodhawo rake rakakuwara iri hamunhu ah, vese papo ah, munasamakuwarai two vandai vanawo kuback city vangava mukomana nemusikana the anawo married now tokanisanganawo matakshop ndo vanhu vega vasina kukwara ivavo driver naconductor futi havana kutozobatika panzvimbo nanhasi handizoti vakazoita sei havana kubatika havana kukwara futi eh, but unoziva ungazoteere kuti munhu akazoita sei akazoita sei dzidza nyaya dzemapurisa but handida kuzombovhura ndavaona futi ah, musi iyoyo but just thank god kuti takaita sei takawandura nyasha takararama zvakare team yakazosurvive eh, eh, and now weare here ndozvona team yakasurvive I remember last game racho iro rari second from last game mm. the last game racho takatamba ne nehalenders mugwanzura takairova three or four zero yeah. mm.
that was the last game takatorinzwa ino tipatsana kuti atimu ah, yawina chi awina four zero ora ratozotamba how long did you stay mu hospital ah mu hospital ndakagara andi pa western hospital ah ndakagara ma months kunyeba ah andikuona apa lui pa pakavhurika mabhonzo angu ndakamaona ini ndozvaita kuti ndisabvume ndiri mupenyu mabhonzo ndakamaona two hapane hombe nediki mabhonzo riu ndakamaona pasina kana ropa pakaita white pakachena soti zvimarunda zvinoona kuti ah, saka ndaita ah, mabhonzo ako ungamaona mabhonzo ako uri mupenyu hazviiti saka ndo zvimwe zvakaita pekutanga ndifunge kuti pamwe chi ndafa andakagara pawestend ende mari yakanditi ndibatsira imari yeye yekuti zonichi yandandinayo yandaida kunditenga karori kubotswana mm. ndodzoka yakandibatsira singaiti bo zvipaza zvakavharwa saka iyo mari iyoyo eh, ndinoitenda singaiti pane moment yandikabotanga kufunga kuti but mari yangu iye but ah, ndakatozotanga kushtuka takaba ndafunga zvemari but iyo yakandipa mm. upenyu mm. eh, because sometimes pane pamwe pekuti unenge uri critical zvekuda mari matest machii machii machii machii zvoda mari yakawanda especially zvibhadhara zvakavharwa semazuva iyayo saka hai that was one of the horrific days of my life ndiri kucaps united ko mudhara wako manje anga asingati zvobhora zve mudhara iyi just manje ndo anga achiri kubotswana ipapa yeah. tsaona iyi vakati taikunzwa plus unoziva kana achiudzwa pafoni ka haudzwe critical yekuitika panzvimbo because vanopanika saka vanga vonzwa nokwana aita accident chichi yatota bhora and uh, he never came because pamwe nenyaya yekuti mune mamuudza kuti hazvisi serious yeah.
but yeah, with time ndakazohila ndichipora ndichipora ende musi wandabuda muchipatara yacho i remember takananga pakopa kabana ndichibva muhospital nini sister yenyu yanga nditaura iyo the late eh, yakatondidriver eh, mm. yakatondidriver kananga mm. nini pakopa kabana i remember mm. mamani changers ese vachiuya vachindiunganira ana mupostori vachiuya achichii handiri kuona oh, mama kuzivanana namupostori eh, saka they were celebrating kuti mai anzi mukomana aita se adzoka

so uh, from there, from, from there manje yeah. munombowana nguva yekugara pamba mm. uchihila uchihila mm. uchihila plus unorangaiswametal play ee mm. saka unongo ndaitogara ndakaita se ndakatorejegera okay. uh. even kupinda mori panoendawo macheckups kumareview kwaikuya zvinhu zvakutyisa mm. ukaita accident inofa vanhu ka mota unongo usade kuiona ozi trauma yaya trauma eh, inokurova zvekuti unenge wakutogaya kuti pamwe hore inoitika futi anongongogaya kuti zvoti driver akada kumhanya akatsika breki iwe unongotsikawo uri kumashure every time panotsika iwe unongotsikawo ako mabrekiexactly ndokazhinji kacho saka unongosafarire kukwira mota unonga uda kutogara uri padhende but hazvinozongoperawo with time with time with time zvopedza topera haa zvakaperazororo katopinda mumwena tichienda kublawa ndikatanga kupinda mu 120 140 takatozoenda akawandisa okay so from okay from there from there oh. mm. Mm. from there eh, ndazopora manje mm. achata kutotanga kutodzoka nekutoenda kubhora chekudya unenge usina manodai ndakafa paipai zvokuti totomudza na mastatement ekuti hapana chamazvani zvecaps we died for this team saka tototi haya manhingirini maaway games away game tonakidza cause clubamufana tombosara zvekutoti every every away game totoziva kuti toita make sure kuti tinoenda mm. kana kunganzi kuhwange kunganzi kupi saka what, what, what, what did you do wakangotanga kutongodecida kuti ah guys tadzoka when is the next game let's go no how, how did you overcome all this yeah. since it took me like a period of uh, six months if not eight nearly a year kuti ndinatse kupora mm. bcause ndakatanga kusvika pasiteji chekutanga kana kudzidzira kufamba eh, saka zvakanditorera nguva but eh, pandakatongokwanisa pacho kuti ndakukwanisa kugara ndakwanisa kufamba ndakwanisaaadati mumota oh, pandakaenda oh. sisiranika eh, ah, vakaimba ah, pakaimbwa ipapo kutonge apati mm. so pandakangokwanisa kuti aine zvindapo mm. ndakanga ndatodzoka kubhora takutoenda futi kuma but ndada kuta make sure kuti even like now ndowanza kuda kudriver ndega yeah. ndichienda kumahaway akashoma kwanda kupinda mubhazi kashoma like last time ndakapinda hangu bhazi pataenda kuhwange mm. ndikati mm. adi handifambe nevamwe but eh, magames mazhinji patoita nana bulawayo kuna chichi anongoita nemafesi angu three or four tongocontributa petrol zvakaitika ipapo ndakaona kuti it was eh, human error eh, because munhu ai overspeeder and ah, unomuudza but unoziva zvimazaputa ebhora unotonzi aiwe nyarara iwe anongatoimbwa achitokuzwa rova mota driver mm. andikuona because pakaputika vhiri chaifanira kuita ndechekurega kutsika mabreak andikuona ndo mutemo wekuti kabvurika pitwa kutsika mabreak but iye ndakanatsa munzwa achinomatsika andikuzviona sokuti aifanira kungoimaneja achingoimaneja kusvika angonoti go saka iyo ndo pfungwa dzinoita kuti ndidrive mabhora yaya ndichifunga kuti ainega ndizvibatiri ndega mota chinouya chione inini bcause ndakutya kuchekeresa upenyu hwangu but of course kana nguva yakwana hako haurambi yeah. but pane zvimwe zvekuti unosara wachikoka chikoka nenyaya yehuman era yeah. atikuona saka manje zvoda kuti vanhu kana vachidriver mahighway ma, ma they should make sure one chinhu chekutanga ndichiona mota yacho iri intact here zvekuti ite sei ipinde paroad mm. ozona driver wacho ari sober here akaita sei andozvona mm, mm, zvinhu zvakakosha izvozvo asi zvongodriver from norway kutanga kungonti handei handei munhu akarohwa nechibhodhoro mm. ha munoparara apa generation yanga yachinja yematins manje ya yeah.
especially transition transition yakaita automatic why because uh, generation yekupamashure iyi yanditi mm. it is the same generation futi yakanoita sei yakanouya pageneration izvi ndizvi handiri kuona like ukatarisa tichitaura chenye chemasupporters ande mm. vanhu vaisupporta bhora mazuva ekuma90s nekuma early 2000 vachiri vapenyu nhasi vanhu vaya varipo handiri kuona mm. vachiripo vanhu vavo unless tiri kutaura vamwe vekumashure shure eh, vandaitaura vakaona bhora ranastike ranandai ndo generation isisipo ende yagara haisi generation yangu inini but yangu generation yakaona scaps ya96 zvichiuya kunoku muchiri mese ah, vamwe vachiripo vazhinji vamwewo zvavo yeah vakabuda like unoziva nekutsvaga mari vamwe vakaenda nana uk vamwe vakaenda nana south africa mm, mm. vamwe vakutogara kana kumamisha mm. I've got my examples vamwe vagara vamwe misha kuti hazvikurima chichi okay, asi vari mumarari varimo havatorimo china nhasi titese mm. what about the, eh, the, the transition yemateams manje team yavari kusapota kuti wakatanga neya 96 iwe uh-huh. I'm, i'm thinking ongori like at a very at a, at a high yeah. nemageneration akazoteera ningirini how was the transition for you as a fan yeah, it wasn't easy why because uri kuona bhora rakudhara rasiyanirei zvinhu izvi like zvinandichauro zvoda kuti bhora rekudhara taenda kuma 9 eyemu tonorigarira rotambwa maanda 9 anda 11 anda chienda chiya nditi iye zvino izvi even the quality anditi quality yebhora riya chaire raitambwa kudhara e, tikada kutarisa combination yamairowana shuto iya iya necombination iriko kana kuti nezvi yajunior namanondo hmm. is different I, I, I, I don't know kuti chii chikuitika inyaya yekautsva here because you find out kuti vanhu vakakura vese mubhora vachitamba vese anditi vanonasa kustadza vanozivana kuti uyu ndikadaiwo so yakuenda apa ndikadaiwo so ndikakuenda apa manje izvino izvi find out kuti imwe player anobva kwayabva imwe yabva kwayabva vozongosangana one season the next season otamba futi nevamwe the next season otamba futi nevamwe saka izvozvo mazvinoita kuti consistent neteam unenge usazive kuti kuri kumbotamba nani ko ine zvekutamba nani kudhara zvaitoshamisa kuti zvione kunzoni aunotambira dynamos aunotambira highlanders mm, mm. zvanga zvisiri nyore zvanga zvisiri nyore vaitozikanwa nzi yekudynamos ndeyekudynamos yocaps ndeyocaps mm. saka transition iyoyo zvayo unozongotarget tuesday why bcause ndo zvinenge zviripo handiti but eh, wakatarisa unosaona kuti zvaane kakusiyana that's why uri kuona iye zvinezvi even turnout yemasupporters kubhora vamwe vakatoramwa kwangosara yesu vashuwa kusa naida kubvunza kuti pamatransition apa vanonzi abhora rakupowa rakuita chi masupporters akatanga kudzikira toti economy here kana kuti ah. chii chii chinei chinetsi mm. quality of football ikadzikira vanhu havauye kubhora vanhu kunyeperi munhu dhola rake oro two oro three dollars anoda kuribhadhara achinakirwa yeah. e, kana manje bhora rikadzikira handikunyepere vanhu anotaura kuti haa rega ndirinzwe paredhiyo rega yeah. ndisauye havauye vanhu so, you, you, have been, you have been in that situation yemafans from those in the 90s paizara maground mm -hmm. and everything crowds yakatanga masupporters akatanga kudzikira a lot of people they attributed that to to the economy as mafans imimi mobvumirana nazvo here izvozvo zvokuti aiwa economy ndo iri kuita kuti musaenda vanhu vasayobhora iwewe netimu rako rekucity end rere kuti manumbers adzikira economy kana what is it yo where do you put your hand on kuti this is the reason as fans isusu tiri kuti this is the reason ya economy zvayo ka eh, contributed again mm. but not like eh, whole ipo nyaya yacho economy iripo then like i said kuti type of football kunakidza kwaraiita hakusiro kwaraiita then also i, I think uh, the way amene kuti ndingati psa or maclubs or zifa bhora kudhara raimaketwa luwe kuti ukaziva kuti kune debhi raitanga kutaura musi wemandi kuita maroad shows richitaura manewspaper mashii iye zvinei zvika unozongoshamisa kuti ah, mangwana kune dynamos nekebs from norway handiri kuona because bhora kudai raipiwa hype pane hype iya yemudebhi iyaye yekuti rinotakurwa rinotaurwa kana four weeks before kune debhi musi wakati handiri kuona saka zvinhu zvakawanda zvocontributa like bhora how it is being marketed nowadays is different yeah. then obvious so pakauya covid pai pai zvakawanda zvakaitika nezvakasheka vanhu vakanga vakutorarama vasingazive kuenda kubhoravamwe eh, havana kuzongodzoka vamwe havana kudzoka because ipapo mai ndopati togona kutaura nezveekonomi because ipo mm. paipe vanhu vakawanda vakaenda kumusha mabasa akapera mm. saka bhora unoziva kuti bhora ipressure of course ino vamwe vanhu ibasa ibusiness but to the twelfth man inenge iri pressure kuti utoenda yeah. kubhora unofana kunge wadya ufana kunge wakaguta vana vachienda kuchikoro saka it will be maybe the last thing kuri vanhu vazhinji kuti ah, kuzoenda mm. kubhora ndozoenda kubhora kana ndakavha this and this and this and this ndozoenda kubhora nechange mm, mm. saka ndo panopindira economy manje kuti kana zvinhu zviri down munhu anogona kuti ah, gandisiyana nezvebhora ndozongonzwa maresults asi munhu webhora richi anenge achitsva mukati kuti ndakuenda chete ya you know, you know, to, to be honest

Mm-hmm. ndo uh, like when i say watching because anana chale eh, mm-hmm. anana choga tichatonga eh, ana mm-hmm. eric knight vaiti kana vakutidaidzira bhora whether its radio two or radio one bhora unenge uchitoriona unenge utorimo aiti anana choga tichatonga anonzi anana ezra chisasibanda kubaba fields kubaba fields takamupinda takapinda mubaba fields isusu tisati tambokupinda tisati akumboziva taito une kuine your own imagination yebabafields uchigonzi soweto end chichi eh, eh, mupilo eh, end unoza unenge uchitoisa mupilo yako uku uchitoisa soweto uku babafields taitoroona mm. nemapictures mm. this inonzi print media print media they bombarded us mm-hmm. with taiziva bhora tiri vapfana tiri vanhu vadiki mm. tichitonamira mapicture aya taitonamira mapicture mumabhuku tichiita sei mm -hmm. taiona manewspaper parade raipa manigri ma, ma, saka taiona zvinhu zvakawanda paipai but ezvine ezvi manje taita kunge tanzi tamova into a digital world mm. but marketing yakuitirwa pa

electronic everyone ava but there is a generation and ndo future generation yebhora exactly exactly haichauye kubhora manje because hatisi kucultivate nezvatanga chitaurawo kuti magrounds acho hakusisina mm-hmm. apa hakusisina uh, the media bhora mm-hmm. at least isu taitombowana game of the week mm-hmm. game of the week aitombobuda manewspaper like i was saying vafana vari dry dry dry ukapinda muzengeza ezvinezvi all they know is bhora rekuepl because vanotoona bhora reepl ndo zvinhu they are flooded with that mm -hmm. so for me i think that's a big big contribution factor because mwana anga aine let's say 10 years mm. who was 10 years in 1996 by 2006 atone 20 years mm -hmm. 2006 timu yacho asimhlauriya anofanira kunge anga akuto a very active supporter wekubhora we, we exactly. but at that time aine 10 years zvinhu zvakatanga kuchinja vane mafoni mm, mm, mm. 2006 mwana anga ane 10 years in 2006 in 2016 anga ane 20 years mm. you get so mm. right now is the person ane 28 years but akuri ari muthat era yekuti haana kuwana that eh, bombardment yebhora and everything saka masupporters ari kuita ndimi mimi manje mm. chaunga cheche chakakura chiri avava eh, ndimi eh. mukuita muchidzika muchinhamba yenyu iri kuita ichidzika so iri kuita ichidzika anyway maybe chete so when did you decide kuti ha ah, ndinotopinda mumastructures ecaps iwayo ekuti takuda kuita masabotas anotozikanwa
yeah, it was automatic because mm. like patinoenda kuma away games yeah. patinoenda kuma meetings yes.
wega who coordinates these meetings Uh, the, the, the current chairman anenge aripo nguva iyoyo okay, yeah, yeah. ndiye anenge achicoordinator especially like the national chairman because mm. kune kune machapters ma, ma then there's the national board so nenyaya yekuenda mameetings muchita sei muchita sei panozongouya mukana yekuti like eh, panouya maelections yeah. pauya maelections vanhu vanongonoti ah, apa munhu anogona kufita apa ndinhingi angona kufita apa ndinhingi mm. antu azviona manje zvega zvinongooneka kuti apa angati sei nhingi zvigaro zvazi zvasi zvekuti zvingada kuti munhu atoti amana ndindivhoterei ndivhoterei mm. andikuona because hazvina mari mukati iwo ndiwo unenge uchitoburitsa mari yako is for the passion of the game

Oh, I spent more than more than five years pesa apa ndandiri commit member. Mm -hmm. So this time ndo patikazofila gap ra ra ra ra ra vice secretary because nguva refu tanga tisina post iyoyo. Oh, okay. Mm. So we decided no, let's fill in my gaps aya. Mm. So that uh, executive it is a it it it intact. Mm. Eh, saka ndo mafambira tikuita ezvinezvi na Mr. Mseke is one of the secretaries. Mm.

Haa to me it was the 1996 squad. Why? Because eh, dzimwe dzese after ipapo kuwa uku ndakadziona. Mm. But eh, pa 96 ndoo pandakaona bhora rainditapirira rekuti haa iroro rainakidza. Mm. rainakidza maybe is because here kuti mazuva acho zvatamutaura zvekuti economy yanga ichiri bho vanhu vaizara magrounds yeah, yeah. bhori rainakidza ranga rine kahaipi kamukaikai mm, mm. kekuti raitonakidza tisati tatanga Yes, exactly. Raitotanga kutonakidza. Raitozotanga kabhora tonakidza eh, kudai. Raitonakidza muchiri kutoenda. Handikwazoona manje. Saka saka eh. ipapo manje handife ndakakanganwa mazuva iyayo because yeah. you could you could predict kuti ene zvirakunokuwa. Yeah. Nema moves. kwatire dha dha dha woziva kuti apa ratonogohwa irova ranogohwa zvokwadi manje ramanje manje manje inongoerekana rangogohwa mm. unoshamisa kuti takuweza andikuona inyaya inenge yecouture so i would like to age even the responsible authorities maclub owners ngavasimbise majuniors mm. i'm glad kuti caps now we have now green bloods yeah, yeah. Hey, i even took my son i've got a talented son zvekuti akapfuura ariko green bloods Which is good. Yeah, is now good.
11 and kana makocha yeah. akanaka kuti oh magenzika yeah. ane natural that, left footer yekuti because inini handakupuwa mukana iwo vabereki vanga vana kundisapota Yeah, so I decided, I, I decided kuti no parental, parental support. Hey, eh, eh, I need, I need to, to, to, yeah. to not to, to, to do the way yakaita vabereki vangu yekusasapota mwana so i support him every weekend i driving kunomusiya kustanchat kana vana game 10 iye mutino asiya ari kunakirwa ari kunakirwa ende anoda caps nemoyo wese ndakambomuendesa pane maacademy but i didn't like the environment, the environment why yeah. because avo varaivuzi vanototrinyirewo paipo sandinoona kuti haa ndingakudze mwana mukaujaandovazviona manje saka ndakabva ndamuchinja ingati no mm. like ipe panga ari mazuva ecovid saka pa mm. pasina zvekuita and green bloods yanga yasati yako so now am happy kuti zvandikatadza kuita inini mwana wangu anogona kuzviita zvaya zvekunzi e musapiwa na pressure this is not pressure bcause agara iye munhu atori munhu webhora no no no no eh. parental guidance mm. and parental support It's very important. Very important. Zvese zvekuti musape mwana pressure. Mm. A, pa a parent you're supposed to identify talent yemwana wako. Exactly. You cannot just leave mwana achingodaya achingoenda wow. everywhere everywhere. You identify the talent mm-hmm. because mm -hmm. exactly your, your your situation I didn't have. Mm -hmm. I didn't have parental support uh, to be honest because our parents time yacho bhora raimbonzi ndere marombe mm, harite mm, sei mm, mm, saka kwandiri nini

kuti I, i have to be there i have to make him buy the boots for because mm. ini ndakada mabhora nomva ndatotengerwa kana one pair of boots nemaparents not even one kana kutengerwa kana kashoti kebhora so kunzi ndatengerwa kashoti kebhora nemaparents aitozvionera ah, ku, yeah. kuningirira ndakasvika under 14 ndichitamba bhora netsoka uri kuona so yeah, for yeah. me I, I, I, i respect that mm. that parental support i wish that your son

your support for, for all this time toti kuti po yongati ah, for me this is my best caps united 11 your best caps united 11 kutanga from the goalkeeper uchienda wakadaro uchikwidza wakadaro uchikwidza wakadaro
okay uh...

but iwill go for anzi aniko this young man akukocha bhora here ambuti left back ndianiko
take sure exactly chiragwi ehe okay i think pane paimbotamba paleft back pai pai aipasota aipasota zvaibuda zvakanaka pane mm. pai because aimbotambiswa lingi zvaibudaaiona paitambiswa ipapo ka eh. raibuda bhora rakanaka zvaibuda nice mm, mm, then toenda apa pana chilemba apa Ah, papa pakaoma palafuta yanga iri simbi anga akaoma murume uyo eh. aiwa anga akaoma amene tivari mm. kupona kudai i think semaleji ndimfuna mbotsvagana vanhu vayaipoza ambotsvaga but kambo inotamba social soka kuzambia ndakukwanisa kumuonaanditika aiwa haa malegends vaivaye mm. then of course ipapo ndogona kupatana nadhumi dhumi was a no nonsense defender yeah. zvotira iti kabvisa ngo dumi dumi zvese anga iri type yana chamuzanu eh. yaya ndo type of player awo mm, mm. and you need that kind of a defender yeah. especially pa cb anofiliwa ehe apadi ah, anofana kutotya because yeah. he was good zvese area wawu and yeah. chichi yandikuona we need that defender then apa papa papa papa

eh, hatisiye mpume mpume tomisa uku then pamidfield pa pamidfield yeah, okay, yeah. Eh, pari paattacking okay. anditi then maybe kutomisa kuleft side mm. kuright attack eh, samaneka bhora rairova ranga rakaoma baba mm, mm. samaneka hana anonatsa kuoneka bhora rake but ah, mambama aindirovera inini ka aiwa aigona bhora mfesi yo anga ari talented i don't know chii chakanatsa kuitika paari because ah, zvandaitarisira kuti aifanira kuita hazvo zvakaita hazvina kusvika but talent yanga anayo ka aindogona kumuisa papa my all time first living why because ndakawana mwe talent yandisina kuona kubva kumashuru uko mm. yandisina kuona kana yandisina kubvira ndazoona because munhu aiita zvinhu zvakaita sei zvanga zvingori automatic atikoni mm. but andikangaune ah, bakala ka
bakalaandingendokona kutosabura mumwe munhu ipapa before 11 eh, eh, eh, mm. ah, ita timu ndeyako mm. ndiwe coach ayo bakala tomisa patii tobvisa ani mpume eh, mpume tomisa kurit tobvisa samanika wakubvisa samanika ndakubvisa samanika toisa mpume aya mpume atingamubvisi ayo ha mpume atingamubvisi chiita kuisa samanika mm. then but mpume aitamba midfield here mpume mpume aitamba defense ka Eh, but pane paaizombonzwaika zviya zva zvekuti panenge pana lodza lodza lodza afanira kukwana kamutini yeah, uh. mpuma arifana kukwana futi saka you make shift the squad because mpume aitamba hey. left left left eh, unonzi left left left back or right back hey. time here time here mm. hey, but sometimes as a coach hatiti iye ya team yangu ndakuigadzira zvandoda manje all right yes so okay hey. all right pakala andikona mm. then eh, uko uko mm. uko ndenda kuisa ndenda kusabunjira uko left uko mm. Ndisa shutu uku. Right.
Apa ndisa badza. Brian badza.
Eh. Ndiya kuganira zvokuti. Ayo badza chaipedza pepe. Chaigana. Eh, ha badza pa pa, pa bench ndo pandozoisa ana tsipa. Ana boss vana vaigona vakawanda. Eh, chiti wa 7 pa bench. Ana Yeshi, uza ndiye munhu andanditsvaga paipe patazoisa chiragwi ngatiburitse chiragwi ngati ngatipenje chiragwi tize madha iwo madha vakasoirika hapana kuti chiite Mother eh. ndo vanopinda pa left back. Anachira okay. gwaneni pa bench. Go pa pa seven bye bye. Eh. Eh, eh. No, not taking anything away from him he, is a, he was a good player yeah, well, at least wanga watombomuconsider eh, hey, eh, but manje ndatamuconsider because anga ane njari ine zvaabho manje ndo ndamudzorera chi ndo ndamudzorera because ai mother vaisota mm. aiwa mother vaisota pavaizoti tinwa paipai makahwina zvenyu aiwa anga akaipa munhu yavo serious mm, anga akaipa saka ana chiragu tobva tavaisa chi tobva tavaisa pabhenji then eh, nani futi natsipa tobva taisa ni futi I, I think badza takumisa pabhenji futi ah. takumisa pabhenji aiwa pana mushekwi baba pana mushekwi ha mushekwi haangagare bhenji hazviiti ndandamukangana hazviiti hazviiti mushekwi anouya apapa musheku okay. anouya ndiye gunman my all time zvekuti even kumawarriors tichiite kungoti hedu ka muno muzimbabwe techinyepero ranzi munhu akura munhu akura yeah. akuna tonzi kura musheku iri aro raitodiwa ipaipai ipapa papa nhasi chaipo chaipo apa ai haa pakaoma haa pakaoma bhozi kana padai manje ka yeah. Eh, kana mupuma akutoenda panze ndakutopinza dhu ukuona mazita wakuendawo ndadamakanganwa zvokuti ndaizokona kuziremenda nimwe munhu ukasiya zvokodero chokwadiwewe all time in okay. first living okay. Sorry, Joe. Okay, we've got time. Hey. We've got time. I think we've got about five minutes. Yeah, Ngati Joe. Ngatangidze we've got time from the top. Hey, eh, eh, hey. Eh. From the keeper. Ngati chinyazo tangidza manje. Ayo, ayo. Ena zwa eh eh.
Ayo anoitangidza.

tonoti uku tonoti bunjira mm. tonoti shuto mm. tonoisa mushekwi yes rimwe rabhenji yakwana yakwana ai ai ine zvakwana aiwa kana pakazoya rimwe zita ka anogara pabhenji eh zeshuwa aiwa basi ha pasina mwana anopinda zeshuwa angava ani mm. ngozi bhenji rangu raana na tsipa ana makopolo vese vapa bhenji mm, mm. ana mpume vese vapa bhenji Ah, ndiani mumwe angadzoka muvhesi 11 method mwanjani
ah, right method inenge yaipa manje kaoso inenge yanyangara bcause method bhora rake ka mm, mm, ndiye mumwe mm. anga ari nonsense defender ka wokuti kandatotomukwanisa nenda kutobudisa dhumbi arikuona enda kunoburitsa ndwimi because why menthod because bora akachoka anga ane technique anga ane zvese manje mudenga eh. area elevation anopedza eh. then eh. anopinda hadi zvese zvinadhumika anga anazvo but iye manje anga ane kaskill neka more talented than dhumi sanotangidza futi aiwa hatitangidze tinongobvisa dhumi tosa method tosiyana nazvo because haa method anga asari mm. aiwa yelo aigona bora okay yellow you was talented zvekuti mm. haa kutomusiya kune kuri tokanganwa but otherwise oza zvinhu zvaona kusina expecta ka but ndiani mbidzo eh, uri kuona i think ka first eleven iyi kai zvawaifanira kuita ka waifanira kundipa eleven eleven kuti gatise eleven eleven dzotamba dzese tatongoesa vabhenji but yei haa yazinge yakunditemesa musoro kupa kuti makochi ka sometimes yaisi mhosva yavo mm. because haa ah, bhora rotemesa musoro especially kana une cream yese usingazivi kuti ndoburitsa ani ndopinzani ndoburitsa ani mm. ndopinzani mm. sa sometimes unozoti e eh, kocha dai adai adai but haa

mm. because mateams ese haana chaanga achitamba mm. but it's only kuti takati ndonokei takati mm. ndonokei kuita sei kupika but otherwise maybe next year problem ine ikuitika mazuva ano ndeyekuti eh, eh, hamukwanisi kuziva next year are we going to retain all those players also you believe good if they if if, if caps united retain these players they yeah can, they if, can if you retain all, all these players and then maybe a little bit of bika befa befa bandit mm. inotoreka league yeah. but kwete zvekuti next year takutonzwa kunzi junior akuenda kwakati aizvozvo manje bcause mm. vafana akafana najunior ana mureremba vaiva fana yamufana kuramba varimo muclub mm. andigona inini i believe kuti seyatita kudhara if you are selling any player let's say a player out of zimbabwe not kutengesera malocal clubs eh, eh, that's not kana kutongoenda for free aiwa
we need to we need to attach our players nemacontracts anobatika mm. ma 5 year contracts especially ma juniors aya mm. anopuwa 5 year contract